Алтатын дьонун-сэргэтин ааттан итии истиҥ эҕэрдэ болохтон. Баһаалыста алгыстаах алаадьыта амсайын. Алгыстаах алаадьыта амсайын форум этэҥҥэ бардын. Үчүгэй баҕайытык настроениялаахтык билиҥ, көрүҥ. суруйуҥ, тарҕатыҥ, үөрдүҥ-көтүтүҥ. Бэрэ кэллибит майабытыгар айаннаан. Тэрээһиммит бүгүн буолар төрүт түөлбүн төлкөтө

Мин мэҥэ буолабын, Манчаары сиэнэбин, мэҥэбин мин төрдүм, төркөлөөх түөрэҕим. Мин ким мин түһэрбит, биһикпин ыйаабыт, бу манна мин дойдум, олоҕум мин дьолум. Олоҕум мин дьолум. Төрөөбүт түөлбэбин туохха да биэрбэппин, Киэн тутта аттыыбын, эн оҕун буолабын. Эн оҕун буолабын. Төрөөбүт үөскээбит дойдубар бу Мэҥэ Хаҥалас сиригэр киэн тутта махтана туойабын, алгыстаах тылларбын аныыбын. Батталы утары туруммут Манчаары! Манчаары! Дойдута буолаҕа. Мөккүөргэ кыайдарбаах кырдьыга бигэтик үрдүктүк тутаҕа. Ааспыттар! Ааспыттар! Эн үрдүк ааккынаан! Иэдэннээх уу сыта, уот кураан, ааспыттар бырҕаны ытыйан, үлүҥнэр, кыһыллар кыргаһан. Аан дойдулаҕын аймаабыт, адьарай аймаҕан кыайбыппыт. Эн оҕон бастакы дьоруойбун. Саханы ааттаппыт ходойбут. Саханы ааттаппыт ходойбут. Эйэлээх олоҕубар барда, дьон, норуот үлэҕэ турбута, өйдүүбүн, үүт-сүөгэй далбарын, үгүс дөйөнньүксүн ылбытын. Сылгыны көрүүгэ бастаабыт, көмүһү туруга таһаарбыт. Оҕуруот үүнүүтүн кыайбыттар мэҥэлэр, үлэҕэр, дьоруойдар. Мэҥэлэр, үлэҕэр, дьоруойдар. Тойҕону нөҥүөлээн эн ньурган, газ ситим турбата ууруллар. Тимир сол ыллыгыл ынкыныыр, аргааттан тус илин тыргыллар. Мэҥэлэр хайардыгыр, тахсар күн сандаара чаҕыллыр. Сорсуйбат соргун ойабыт, кэнэҕэс кэлэри түстүүбүт. Мэҥэлэр ааттарын ааттата, көлүөнэ сирибит салгыыбыт. Туругу, үйэ-саас, улууһум, бог, Мэҥэ Хаҥалас, мен дойдум.

Атиивэни ахсыс аһымыгар Маҕаны нэһилиэгэр икки тыһыынча уон тоҕус сыллаахха тэрийбиппит. Онтон салгыы бу форуму кэҥэтиэххэ, сайыннарыахха наада диэн икки тыһыынча сүүрбэ биир сыллаахха Бэрдистээх нэһилиэгэр Өтөн үрдүк таһымҥа, ол кэмҥэ ковид кэми да буоллар очнай, заочнай хайысхалаах олус үчүгэй бу форуму тэрийбиппит уонна салгыы маннык тэрээһини ыытыахха наада эбит диэн эстафета быһыытынан биһиги Майаҕа атаарбыппыт. Барҕа махталбытын биллэрэбит. Онтон үһүс форуму ханна тэрийэбитий? ханнык улуус ылыан баҕарарый диэн вопрос турар. Онутан бүгүн бу форум кыттыылаахтара күн устата бэйэҕит санааларгытын этинэргитигэр, бэйэҕит улуускутугар ыҥыраргытыгар баҕарабыт. Онтон бу форуму тэрийэ хамаандаҕа баһылык Дмитрий Иванович Тихонов аатыгар оруллубут эҕэрдэ уругу уонна биһиги Горнай туһа болорбут быһыттан кинигэбитин бэлэх уунубутун баҕарабыт. Управлениебыт чилиэнигэр Константин Тойбохоевич Тотоновка кини бу ассоциациябыт эмблематын толкуйдаан бэйэтэ олох каһаллан туох баар өйүн санаатын ууран туран оҥорбутуттан барҕа махталбытын тиэрдэбит.

Биһиги күндү туох тыллаах кытылаһара балахпытча уонна дьоммут наһаа үөрэллэр ити чаабыттык. Наһаа үчүгэй бутуос буолбуппут кэннэ ыстаан кэнэс сөбүлээбэт кэтэлбэҕэ сөбүлээбэт болото өйдөөбөт сырыйдаҕыта. Онтон кэннэки үһү өйдөөн, көрөн-истэр, билигин да биһиги туос лиснаа билиэтэхпитинэ наһаа үөрэллэр ол. Онон бары туос буоларга дьулаһа кыаххайын, бары бииргэ бэлиэхайын.

туһаттан таарыйын барса баар ини. Ол тыын уустук үлэлээтэҕин, чөйдүү үлэлээтэҕин олох. Биһиги фондабыт бу ханна тэриллэр постарга, тэриллибит постарга көмөлөһөргө биһи онно финансы булабыт. Ол иһин барыбытыгар наһаа наадалаах. Ол иһин ол проект булнар билигин биһиэхэ менеджера, эксэҕэ

олохтоох төрүт түмэн хайаабыта эпикка бу принцип бу самообложение хаччы барахсатыктара ол хаччаннан буолаана туох турбаларын насостарын бартан ылан бараннар сайыҥҥы водопровод онон сайыны быһа олох улара кэлэ турар оҕуруоттарыгар онно киниэхэ босхо босхо холбугут диэн буолбута Уонна буоллаҕына тыл бэтэрээннэригэр биэн баран стиркалаах диэн. Ол таһынан ол таһынан өссө эмиэ түмсэн баран бээлэри олохтоохтор эмиэ бээлэри хай буоллахтар диэн туох спортивнай площадка оҥорбуттар. Детская спортивная площадка.

Ол ол таһынан ити эппиккэ мин ити уруктаах түөлбэтигэр олус тохтоох баар олохтоохтор бааллар улитиннэргэ этиэх кэрэх биһиги ити туох флешмоб эҥин буолар араас флешмоб композитордар эҥин

кэскиллэрбитигэр обуларбытыгар диэбит курдук туох тэрийбитин профориентационнай поездка ол курдук туох босхо автобус кэпсэппитим уонна туох тохсус онус хаас күбэни үөрэнэр түбэбит оҕолорун бардын туохха дьокускайга профилакторийга кэпсэтэн негізға профилакторийгар кэпсэтэммит туох оскуолалар куттара ол уонна балааны доктора кытта дии студеннары кытта көрсүү буолбута кинилэр бэйэлэрин опыттарыттан ол оҕолорго хайаабыттара тестирование хаста предметка ааспыппыт ну ааспыппыт бұл оҕолор ааспыттара уонна балаана типпаппытын Биһиги ылбыт адаачабыт кинилэр туохха эгиэҕэ күүскэ билимнэнэллэрин курдук уонна инники ханнык профессияны талалларыгар онно күүс-көмө буолаһат ааппыт. Ол курдук туох ЕГСХ уонна ЕГУ СУПУ туттара педколлективтары биһиэхэ утары бараннар олох дьиэ баайы туох экскурсия оҥорбуттара. Дьоннор кинилэрти маны опыттаах үлэһиттэр бээлэрэ. Үлүйэн же хамсааһын бары тиэммитин эринэбин. Онна эһи бары онгукка дьоннорбутун тартаһатаамами. Сүрбэ хыллаахтан боюс сыллаан кэллибит. Бастыгы хыл үөрөтей хыла курдук буолбута икки сылтан төллән Хытай сүрүн үлэбит диэн тобук түөлбэбит олохтоохторо үксүн кырдьаҕас дьон, ол иһин ол кырдьаҕас дьоммутун бүөбэйдиир, көрөр, истэр, харайар диэбит курдук. Оннуттан Амма нэһилиэгэ Тамырдуга улахан улахан турар түөлбэлэргэ

оҕолорго улахан дьоҥҥо круглый год маннык кыайдынар спортивнай дьарыктар паарката буолар. Бүгүн былырын ити күһүн ол проектынан тысяча долларов диэн ити туох киисибит программаҕа ити туох управление архитектурныйдар

Ити курдук. Үлэбитин кыратык кэпсиир буоллаххына, уопсай алакаар нэһилиэгин үлэтин кэпсиэм. Атаак улууспут главалары, нэһилиэк главата бийилэнэрин өйүүллэр. Оны бэйэлэрэ дааны аданияларынан тэриллэммит үлэлиһи хамсыйдым. И 16 ыллаах инниттен түөлбэ тэнилен үлэлээбиттэрэ. Онтон 16 ыллаах хабыллаҕана буоһун таарбыт нэһилиэгин түөт чаашка үллэрэн баран түөт түөлбэни

туоска сыл аайы икки күүс түһэн манна үллэхтээн ааһар. Били бии наш үлэлиибит онтукабытын балаана Граҥа саба финансирование аабэйэр диэн барабытыакаларбитигэр уонна кыдьаастарбытыгар ин барытын туттарбытыгар диэн ыстараттана

Бэйэҕэ өлдөтүүппүт. Махта уонна санаалаах дьолу түмэр бары манна кэлбит салайааччыларбыт диэн буолар буоллар тоос салайааччылара түөлбэ салайааччылар. Мин холобура түөлбэм да туһунан, тоһум да туһунан кэпсээтэхпинэ үс түүннээх түүнү быһа кэпсиэхпин сөп. Ол иһин буоллаҕына Ити түөлбэбин уонна туоспун олох билигин ахтыбаппын. Биһиги түөлбэ салайааччылара, туос салайааччылара этэбит ки саамай буолар дьаһалларга утуйар уҥкутун умнан, түүннэри күннэри сүүрэн көтөн ити киһини ааттаан, бу киһини көрдөһөн, дьэ туох даҕан сыра бөҕөнү көрсөбүт дии. Уонна көрсөн кэл, бу билиими сааһыраммын төлөпүөннэм тылым эрэ хамсыыр буолла хапта. Уонна онно этэбин бу манна бу көрө бу Россия журналистарын союһун чилиэнэ бу мин оҕом турар хапта бу ороһо болаахпын таабаккын эн түөлбэҕин таптыыгын диэки ытаа да таа буолар этэ оҕомсыыһа уонна бу билигин Тэҥҥэ өтү. Ага. Билигин кини бу центральнай туос аттыбытаамай биир аттыбыта. Аны туран буланы диэхпин сөп. Эчи туох тэлгэн буолбаккын, туох да туора дьоннор дии ситэ сүр болаҕа дии. Балтым көрөн эрэ буоларар. Бу мин ааппын ааттаммыт Ирина Николаевна, дьэ мин Ирина Николаевна Петрова диэн, бу кини Ирина Николаевна. Кини билигин чараҥ туос начальнига буолла сытта. Онтон мин манна бу күүспүнэн кэриэтэ кэллим. Аҕалыахтарын соччо баҕарбатахтара. Тыһыынча тыһыынча тоҕус сүүс тоҕуон аҕыс сылтан ыла Чурапчыга түөлбэ, түөлбэ салайааччытынан квартал үлэлээбитим мунна сылдьар наһаа үчүгэй. Аны манна күтүөтүн миэри центральнай туоска Начаалынньык буолла. Кэргэнэ олороору балыыһаҕа ону көрсө бардылар иһин кини оннуттан мин барабын бартым көрүөн истиэм сыырсыттыам билиэм дьэн тугум барытын уонна ийэхэ барытын кэлэн олор үчүгэйдик кэпсиэм хаартыскаан түһэтиэм диэтим инньэ гына мин бэйэм билсиэбин наһаа үчүгэйдик толордум уонна манна эдэр баҕайы олор бааллар бу үчүгэй баай дьаадьа баар син тириэһиргээн көрдүм Атын дьиҥинэн син знакомство диэн буолар буоллаҕыт, билсиһэ-көтсүһэ кэллэхпит дии. Так, маны бу ол диэки биэрнэ чөл баай киһи баара дьэ даҕаны буолан хаалбыт. Дьылгын кытаатан, адьас сүрэҕэлдьээмэ, адьас төрүт сылайымма, тоҕо диэтэххинэ, мин манна Үлэһит быһыытынан кимиэхэ да ситтэрбэтэҕим диэбэт бэйэһит дойдуга. Ол гынан баран саамай бу дойдубар тиэрсин бочуоппун туохха буппунуй? Ити умнук. Наар түөлбэ салайааччытынан уонна дуоска үлэлээбиппинэн диэки курдуһар да, дьон киһини син биир сыаналыыр, хороҕор дьэ саҥараллар эн Бу эн аҕай буолаҕын дьэ, ити дьэ ыҥырдыҥ, хайаатын, соһоҕун, сыһаҕын дииллэр уонна билигин бары наһаа үчүгэйдэр, бары наһаа үчүгэйдэр. Ол иһин олох сылайымаҥ, ити кырааннар бу олох бу ассоциация тэрилибитэ наһаа үчүгэй. Хапта. Инньэ гыламмын Эһигини бу, кырдьык, мааҕын ыҥырбыттара Чурапчыга сэттэ балаҕан баар диэн биһиги биир саамай бастыҥ куобалык устуссалар. Сэттэ балаҕаҥҥа ол биир ол балаҕан, биир балаҕан уол мин бас билэбин сапта. Инньэ гынан саамай эмиэ да үчүгэй